Omwana agosoma are grade three Samgara primary, omogaka oyo omokorerete egento eke nabo aborete, naende bono oyo omora iga amorangeretie akamotebia ande amotome, akamotebia ande amotome omwana akamobwatia mpaka mwaye nyomba, gokomobwatia akamogusa mpaka mwaye borere kumbe iga abwate enia ya okoenda gosaria omwana, akabwata omwana omonwe omwa omwana gakokura akabwata omwana omonwe. Akagokora akamanya komotebia ng'a gogokwana iga nkogoita okwane, omwana akaba obwagokwana. Omwana akaenda agatebia abagesangi baye akabatebia, igo ndwarete tindi konyara goikaransa. Nario abana abaimogete bagatebia ng'ina, ng'ina akamanya kabakasende agantebia omwana iga arwarete, obwene toire omwana nyagitari. Nari toimogetie egetambokero koria erio omwana, omwana tokanyora nabo ase aria, tokaira omwana nyagetari, omwana ekanyorekana ekeene nabo akoreire egento ekio. Tokaira egetambokero mpaka ase eserekari, eserekari yabwatirie lakini bono igo ngosaba eserekari embwatisie egere omwana oyio anyore obomaene bwaye. Nonya na omwana oyio, nabwenerete arigerie buna abaa. na abanyagitari, na abanto b'eserekari, na obomanene bw'aba bw'omwana bororekane, egere omwana oyio anyore obomanene bwaye, nari nonya ninche ndatware omorembe. Nasabire eserekari embwatisie, ekarenge gento kiya ekiagera omo omogaka oyio ekero akobwata omwana mpaka goikera komokorera egento buna eke iga abwate ekerenge rigiya ogoita omwana. Nasabire Nyasaye abwati eserekari ebwatisie omwana oyo.
Taritwa omong'acha, ne nyagetari yateba. Yare koba na nyagetari bakanire nabo tware goteba naki ebi nebitina biakorete ki? Biarenge. Lakini bono ase eng'encho nyagetari niye apuruveti, naintwe nabo togoteba naki eki negekore ekebe giakorete ki? Giakoregete. Mh. Tingageti gosaba gakaba ekenyoro giaito mo kiane, kwansa for for for example inche ekenyoro kiane, timbwati iga gakaba arakore binto binga buna ebiya, naende kwansa ande amasagu kumina naki ngikiamoria. Agochia gokora ebinto binga buna ebio ase omwana oyo nkaboigo, omwana omosimi oyo nigo grade nine, yaani grade three, eh, emiaka nine, emiaka nine mwanake nonye naye na omocho nonye na omochoko oraye naro ororo ko naki oikire emia emiaka igo sore ase inki bare abanene ata goetania, mh. Gaki yakora eke na ekebe pi, gaki inche nare gosaba ase ogwancha kwa yeso kristo, tiga nyasaye akonye abanto batoreke barwe ebinto binga buna ebi.

rende twamanya goteba yaya eke- eke- ekebe eke kegwenerete kogikerigwa, egere kerorwe enchera gegokonya. Ekero nabo nare gokwana iga. Mh. Nere omwana oyio omanyete ngokwarenge, omosubati oria ore kisumu aria okoreta oboiyo, moiseke iga lakini omonene orenge, omwana oria akorerete gokwa, agakwa, aye na omonto omonene okorete ki? As'eng'encho barenge abanto gose mbatabwa, agakwa.

abanyakenyoro abaturetwe gokora esabu ya eserikari nabo kwane mbuya moe mwensi rende inche ngosinywa ase ngochakera na ase ngokorera ekero ring'ana eri igo rire riooo riogosareru nonya na ase chinkoro chiaito. Omwana oyo ninche nkomorenda ase Sunday school ase ekanisa. Ninche ng'eire ekerasi eke ntenenerete, ngogesoki nagesomia. Amaene ekero naachete nkanyora omwana oyio abekire aria nabo narerete nkaenda bwane inche nachiete bwane ekare. Nkanyora ng'a omwana oyo gose nabo anga agache koroka riko ande naende inche bono inche ninche inde omwa omwarimu bwa abana aba nkoborokere, mpaka bono nabo inche mbwate naende ching'abiri nachete nkamotebia naki, Nyasae ogaranete obogima bwa omwana oyo ase eng'encho agochia ekanisa. Ekagera akarua enyomba eria ekero omwana oye nabo akwanete obomani buna inyarebe. Gaki ngoteba iga, abagaka baminto, mono na ase abagaka rende ngokwanera, onye omogaka gwatigeire roniri, manya naki okomenya. Eki ne eki negento nakwana kere point, omogaka onye gwatigeire roni ri manya naki okomenya. Na namariko akare goteba ng'a ki, nonye omogaka otigaire naende agende anywe omo anywe omo omobere oko onde, richa mo mokore ebinto ebitari biya. Inche ngoteba ng'aki, ekebe ekekero ntwe amachete gokerora iga aria. Ekero inche narangeretigwe ogokora emichikuru, nachiete nkarora omwana oyo nakoreire bo, naroche inche bosio bwane iga, abang'ina abwo twarenge nabarabwo ntwaroche. Igo tingonyara kobisa bibe naende ngochie ne mwanyasae.
Ekebe na ekebe, ekebe nkeywo gekana kane.

Omonto oyomo nakwane ase egana, ere ogotebwa ng'a tagoturikia aye nonya chiri ng'a obwate nonya chiringi ebaundi abwo chibere egento kerochia eh, bono igaa. moranche togikeri ere ring'ati kere iga ng'a igo ii ngokora iga mbobe, igo tware komokana. Lakini bono echi ring'ati riachire tokoreti ki? Togostukia kera omonto, tobura na amaene gose na oborimo. Ekiagera natete goteba ase obweng'e ng'a ki, ring'ana eri nditosereria oboama teri omwana oyo, omwana oyo nere bwe gotenena. Ekeene batebetie aiga, intwe ntorasoe amang'ana a mwana oyo.

Yako na gotoma abana gochia ekiosiki botuko, na ogotenena nabo okwana bono aa. Tikotebi tisabire otambe? Eh? Gwaitabire itaba mono kera omonto aigwe. Eh, eh, taratiga amang'ana ayio. Otambe tikogotebi. Baas, igo otadmini sing'o okorora nkoria tokorora, twarora ng'a tiga tobeke chi o- orobago tosuye emechando. Gose morigi, korantebi ninki kere? Mwaigwa buna biabeire, nyareke biabateba buna biabeire, ng'a nigo abwate obwatire omwana omogete omosariri, oria ekeng'wanso, nkoborie William, omanyete kwanza nga tende naye William oria ache gokwana eke, maya nene natenenetie nkamotebia ng'a William nki ogokwana ekio, eki ninki gwogokwana? Nabo amoboretie ng'a, Nebaminto baminto, aye kora bwango, morigie asare, gekogera eri nario eri nere ripoti eye. Niminetie esimi narositie mouko, ngakera tata ng'a iyobe ere. Aya aya ande emete y'omorecho rogoro iga iga ng'a ing'aki, omote korachange ogocha ring'ana ndirarie aa ngosira, ribuete ria mbere ririte ase enkoro, nabo motebetie igo, ase obwango tata tairetigeka, nante riina abwo isiko bono natiga tigento nini mbwate tigento, mpaka esimire koba kwaito.

Nateba naki ekesinyo ekero ekemo tiga kebe ekemo inche nainche, imoansa kombeka ng'a nainche nachire gosaria omorembe gose gosaria kende. Igo nache goika nonye naye, togokira nabo okoenda ekero kwaraigure erio nabo ogochie obori naki, ng'aki bono yare. Inche ngoboa ninde buri gocha mwabeikia, timbwati inche ki, tindagosoa, tindakora kende. Nache tano naende ere mogaso igoro, nkarangeria Faith omwana mosie oria narenge nonye naye, timoyeti are nabo tware kwana abana abo ekanisa nebuya, totenena Faith inse, togakwana nere. Ongo na gokwana bare ng'a Omogaka oyo tari muya. Ngokwaneka ere tari nonya ninche ng'a ngokwaneka ere igo, lakini enchera naye yakwane yaende batebire ng'a ntwarenge na omogaka oyo, inche rituko ndiiyo Nyasaye oyo ore moyo, naende orwanderete omwana oyo akaba moyo, omogaka oyo twarenge nere obosani, gose twa twamanyaine nere enchera ende. Bono, ring'ana eri eriarenge ring'aki ring'ete iga omotang'ani, ng'ichete ntaramomanya, nario omogaka oyio agachire onkwane buna gogokwa na amariko, ngacha ngaboria abang'ina bande naki bono omo omogaka oyio, naki bono omogaka oyo are iga, bagantebia ng'a ya omogaka oyio tari moronge. Gankwania ekemanero. Nari bono gachete gonkwania naende bono gonkuna gonkuna nkamotebia ng'a we, inche tindi kegori kiao nabo nge inche igo nge buna nomochokoro oo. Togasikana nere igo. Nabo tokonyorana nere para, twakwanani, igo bono amasikani agatoka. Bono buna yanyarekanete airanete ase omwana ki bono nainche gensinyete. Inche bono ngoteba ng'a gento eke nare konyara gokebisa. Nare konyara gokebisa ekiagera, nonya inche ngianga gosete mpaka bono iga timbwati morero. Inche naroche ng'a omwana one, ngocha gokwa renge, koreng'ana, buna ngochi konyora ng'a omwana one ngocha gokwa renge, anga bono yaani timbwati morembe igoro ya egento ekio. Naki ngoteba ng'a tiga eserekari etenene, onye ginkong'acha, eserekari eng'onchokere. Gekonyarekana ng'a omogaka oyo nakorete igoro, Nyasaeire ribaga riaye, gekonyarekana ng'a mong'achete, na aro eserekari eng'onchokere
nabereirwe.

tokorama gere chinsa chinyinge tiga twe riba mnacha naro age ngoaka ebicha omanyete nabo ndakore no uchunguzi momanye ende ndua ng'e ko bono omogaka oria naro age ngoaka ebicha tamanyete egesiro naki ege so togende amange oria buna ake omonu eserekari akore egasi yaye akore eripoti ararenge ororame ko onye kiare ngo omanye gese tekoba omanye omanye nonko onye oye nogenda igoro mbogochire asante sana ase riba rigo ndakwane.

Inche timbwati kende ngokwana, ntogechirie ase chinkoro chiaito ime, inche nare koba naigete nyang'eni yaye omotang'ani, inche nonya omoro oyio nare konywa oboke, inche tware korasa amatama, ekiagera omwana oyo noyo omomura ominto akorerete ebitaga ebi, nonya torabaiseke toterete nyomba, atare gocha ase tore.

Omogaka onde Kuregeti, okombora ring'ana Sabina, amang'ana ki are korwa ekenyoro kiaino ng'umbu, akamotebia ng'a inche tinkomanya ng'a narwete ebuana egetuba. Okomanya kombora ring'ana naki nyaye gefundi, agosaria omwana, akamotebia eke naye kwana gwanchete, karang'erere ang'e. Agambia, Ng'a tindi gokwerereka ngochia ororo ogochia gento buna bwere. Ngata buna naigete nkaruta egetambaa nabwate ekerogo igoro, ngasoka gocha gokwa. Ngochia gochia nkanyora Faith taiyo. Nkanyora na omong'ina oroo nkomoboria naki yanyarekana naki yanyarekana okong'erere. Nkabora, Faith, Faith timonyoreti, Faith eri noo arenge? Buna ee Faith nere orerire nere oirire Omonene gete are. Nkoboria, Gaki Nyasae bwamagete. Omwana otai otabwenereti na abanto abanene bamoborete, ekero yatokire ng'a gwatigaire aye bweka, tokorigereria inchera ende yagokora? Mh, onye koigwete tokonyara goetenena ere tare korigereria arete monto oo okomosira. Bono gaki aya nabo are amang'ana amakong'u, gochaka kobwata egechuchu ekerebe buna eke iga, ayio namang'ana agete amakong'u. Yare gotoka inche narenge faith aro namang'ana are goeta gokora.

Mwana oyo nore nobongo bwaye bono, bono iga bwasareti, na agende esukuru gento nkeiyo arabwate. Bono ntokomanya ng'a yaani atoke ing'ana, omogaka oyo ere abe inaki inaki lakini iranyarekanete bono, namateemu amanene.

Tabori naki? Gaki Saitani, Nyasae natotooretie amaene Yeso nare ense chinkoro chiaito. Onye tari Yeso oyo, tanga amaene chi'emese na abate ki? Are gocha kobwatwa aria iga, ande onye ogoitwa. Ekero ebinyoro bine bire ekero omonto abwatirwe, okonya ng'a bagosamboria kegima iga, banywa bakooria. Lakini Nyasae, Nyasae ore moyo, okonyete Omwana oria are moyo, ache emise are moyo. Bono ase agakare aro ntotokomanya. Alafu buna twakwanire korwa embeo, oise omomura bw'omogaka oyio gagontishera agontebia ng'a nase ki nkobeka amang'ana aya embeo naende nki nkona konyatangasera. botamanyirie ase bore ekiagera kende gionsi kerankorekanere goetera na ogotisherwa ngotisherwe, nasabire ase rakara ri'embwatisi.